Be... Beth yw cwyddog? Sain siŵr. Ydy pawb yn iawn? Mae'n lwythi o synau yn fy nhenu. Falle bydd yn cnoco bach o sens fan iddi hi. Ble yn union ydyn ni? Dim syniad.
Mae'r lle yn edrych yn eitha cyfarwydd. Un munud, rwy'n i'n chwarae gêm Playstation. Rwy'n i ar fin lladd y ddraig goch yna! A munud wedyn...
Beth wyt ti'n ceisio ddweud? Ein bod ni yn y teledu? Yn y teledu!
Waw!
Na, dwi ddim yn waw o gwbl! Sut ddaru ni gyrraedd yma? Sa'n gwybod!
Dy fai di ydi e? Fi?
Ie, os fyddai ti ddim yn wedi pwso'n botwm yna. Dywedodd Mam-gu bydde hyn yn digwydd. Be?
Yn ei bod ein llygaid ni am droi yn sgwar, neu bod y teledu am lyncu ni. Ie, wel, dyw Mam-gu ddim hanner call. Na, dyw hi ddim! Ydi, mae hi. Mae'n siarad gyda Garth a mae hi'n bwyta cornflakes i swper bob nos. Dyw hynny ddim yn gwneud Annis yn boncyrs. Mae pawb yn gwybod mai amser brecwast rwy'n fod i fwyta cornflakes. Wel, mae hi'n ddigon dda i edrych ar ôl ni pan mae'n rhieni'n ifanc. So ti'n cwyno amser hynny? Cael y sylw i gyd a wastod yn cael y darn mwyaf o gacen. Wnewch chi stopio'r cwmpo mas a ma? Hi ddechreuodd. So fe'n becso fi pwy ddechreuodd? Dyw gweiddi'r eich gilydd ddim yn mynd i'ch helpu ni nawr. O, bydd fyna'n gallu gynigr y darn o gacen nawr. Cad y gig y bolgi mawr! Dim ond dweud oeddwn i. Wel, Beth ydyn ni am wneud nawr te? Edrychwch!
Dyna Mam Gi! Mam Gi Llan! Mam Gi Llan! Help! Ni'n styc yn y teledu! Sdim pwynt i ti weiddi arni. Pam? Mae Mam wedi tynnu ei hearing aid hi. Mae e ar y bwrdd yn fanco. Sdim pwynt i ti wneud hynny chwaith. Pam? Dyw hi ddim yn gwisgo ei sbectol y twpsyn. Mae hi'n ddall fel ystyn hebddyn nhw. Co, mae'r sbectol ar y bwrdd. O, dwi ddim yn hoffi lle yma. Gall hi fynd o 'ma, plîs? O!
Babi! Mae rhaid fod rhyw fordd o ddianc o'r lle ma. Ti wastad yn dweud mai ti ydi'r person gorau am chwarae gêm yma. Ie, ti'n dweud dy fod ti wedi cyrraedd lefel wyth ers ydoedd? Wel, rydw i droion o weithiau. Wel, bydde ti'n gallu dweud sut adael y lefel yma felly. Cer ymlaen, dweud! Wel,
yy, Falle mod i ddim wedi bod cweit mor onest gyda chi. Beth?
Efallai fy mod i dweud ambell i gelwydd bach gwyn wrthoch chi. Ambell i gelwydd? Wel, ddim cweit wedi cyrraedd lefel wyth eto. Y gwir Dau.
Level dau. Sai'n gallu credu hyn! Ti'n gymaint o... Oreit, oreit, ddim angen mynd yn grac. Pam dweud y fath beth? Eisiau chi'n feddwl fy mod i'n glyfar? A ti'n dweud mae'n gyn bonkers. Sori, dw i'n rili sori. Wel, beth ar y ddaear ydyn ni'n mynd i wneud nawr? Hei, drych ar y fam-gu, mae e'n mynd am y bwrdd! Ac mae hi'n rhoi sbectol ymlaen! Go dda, dyrra yn dy flan, mam-gu! Na, fi ddim galw dy fam-gu yn bonkers byth eto. Addo.